Khaile! Laltena khiang te Mizo channelah kan lo lawm leh vek che va. Chal tawna te hnuah bawk kha an intlan zui leh nghal zar zar teh ang. Hun a inher ve zel angin thil pawh danglam ve zel a. Lal fapa Lianngu ran lal thutthleng a luah tawh a. Chutih laiin Chal tawna pawh chhungkaw ngulpui ber a han ni takah chuan theu leuna tur hun pawh nei hlei thei ta mang hauh lo kha a ni a. A pa chengrang ngei pawh a nun laksaktuten an la kawl a nia. Eng nge thil thleng zel tih hre turin an hminbih zui leh nghal chat teh ang. Nun rawng pasal tha thawhthumna, ziaktu, ma chhuahna, hrahsel, bung sawm leh pariatna, khuanu duansa angin hun a inher zel a, furpuia han liam a, Nghah fak vang ni kawl eng ruai, hah dam ni khua rei mah suh se. Lawm min le ngi in run kai hun chang se, khar tung min dang lo la val hi. Nem te ni leng za ang in run ah ti ah. Val lung leng zual ten vang pui ni lo her chhuak lawm ah tu emaw hriat ngei tura lei ka pui tlang sang atang a zai an vawr ar ar lai leh. He hun tawi te âwm taka mahni leh midang tân pawh ti a rilru hlim sâr chung an inbuatsaih hun a lo thlen leh tâkah chuan lo lama tih tur a awm loh lai a nih vângin zau lam hawia pên chhuak pawn awm meuh lo va. Hun dang angah hmanhmawh rêng rêng a hun hman pawh ngai bawk lo nen engkim mai chu zângkhâiin kum puiling leh tân hun nghah fâk ber ni pawh phu hle mai. Ni e, Seifaate hun hmasa lamah khan zawng vangpui tluka ngaihhlut leh nghahfak hun a awm lo va, lal fel lo tak hnuaiah meuh pawh nitin colony chhuak chhiara an hun hman thin kha rawn ti danglam dawrin hun thar a lo thleng tan ngai lo thei bik lo va ni. He hun hlu leh nuam tak. Mau pathli te thawt vuk vuk tawh lo hnu, U Leo hram pawh awm tawh lo hnu leh Chip te feh kawng lam zawh a tlan zai zai te phawk tur an rawn inran leh tawh hnu ah chuan Zawngṭah bil bawlawk leh tuvu pawh huih chhuk tlin a rawn chep then leh ta nalh nalh hlawm a. Side luk khawtual te chuan he hun a khuang chawi tur emaw nei lo pawh a ni chek ang. He hun a lo thlen mek lai hian thawmala awm hauh lo va. a chhan ber nia lang pawh lal thar an nei tak vang pawh a ni ber mai awm e. Hetiang a nih lai hian zanriah bar dawn hnai tawha saitluk lal in chu khualval pahnih hian an rawn kai ta nawlh mai a. Lal thar lian ngura chuan chik tak a lo en in, khawi lam mi nge an nih a, tu lal khua nge an nih te chu lo zawt thuai a. Lian haw la zawk chuan saitluk lal thar chu han melh vang vang in mak tih hmel zet hian a han awm a. Sai tlukah zawng lal thar a awm a ni maw? Lusei lal zingah chuan kum pi tlem ber i ni mai awm e a han ti hmasa te te a. Chutah, A khai ka sawi tum loh lam daih mai ka han sawi chu le, min hrethiam a ni ang chu han ti sap in. Lalpa, Sirpui lal ngur lian lala tlangval te kan ni e, tiin an hming te chuan han sawi a. Lian ngura chuan, A ni maw? Engti tur a rawn liam ngei ni tak leh a han ti a, Lianhawla chuan, Eng dang ni lo ve, Lalpa leh kan pasal tha tial chunga te chuan kan pasal tha ni thin sial chunga chin an hria a ni awm e. Chuvangin in remchang a nih chuan ka khua rawn pan rang ru a ti a ni e a han ti a. Lianngura bakah Ngurkunga leh Liankung hi pawn lo meng fiah kawk kawk mai. Lianngura chuan a kut han hum ru salh salhin. kan hlah tawh lo khawp ang che han ti zui sup a, chutah aw le zanriah han bar phawt ila, kan la sawi tha le aniang chu, hah reng reng pawh inhunin rawn hmang ta awm e han ti a, Lianhawla chuan Lalpa hah la lo ve, tlangval tha lai kan nia lawm le han ti ve sup in, Lal inah buh changrum leh sa nen zanriah chu puar takin an kil zui ta, Zan lamah chuan mualkil te pawn lin ah lo kai sap sap in Lal in a kai ve zen zen ngai lo chal tawn a pawh thu ve ran a. Chal tawn ah erawh a bik tak ah Lal pa ko tir a ni. Thil awm dan an han sawi sap sap lai chuan chal tawn a chuan Ka pa te nun lak sak tu zing ah ka hma chhawn hma chak chak ber a rawn lang a maw? Ka zawng chhuak ngei ang ti rilru in mualkil ten an duh zawng zawng an sawi hnu chuan Lal pa chuan Ka thianpa kha engei ngaih ve dan le a han ti a, Chaltawna chuan, Lalpa ka liam nghal mai ange, ka lo tum mek laiah hetiang thawmthanga han awm takah chuan ka lawm zawk hial mai a, ka kawng zawng a awlsam sawt dawn e. Chutih rual erawh chu nan rawn thu ken hi a la chiang lo hle mai. A awmna chiah pawn hria ni lo va, mahni maia liama va bihfiah phawt pawh tha zawkin ka ring a han ti a, Mualkil te chuan, Khai i inthlahrung lu a nia nge? Heti zat pasal tha leh tlangval kan nei che va, mahnia i liam chhan tur a awm lo ve an lo ti tliar tliar hlawm a. Mahse Chaltawna chuan, Mahni mai ka ni dawn chuang hlein em? Sirpui khua tenawma engah min ngaihtuah nghal mai ni? Engchen nge thang tur tih pawh hriat a nih loh bakah kan mi duhthawm an hria ni lek fang a. A lo nih loh leh lek phei chuan hun kan khawh ral mai mai dawn a, midang han tih buai thamna pawh a ni hleine maw a han ti ve a. Chal tawnah hian a pu ral tawn a hih hmel a mai ni lo, rilru nen lam a chhun fo em em a. A ral tawnah kha midang tih buai hreh tak mai a ni a, a ral chhingah pawh chutiang tho chu a ni. An ni ang bawkin tunah chal tawnah pawhin zui leh ta chiah mai reng a. Lo theih lohna vanga midang tihbuai pawh engtia tih thu loh. A pa leh a ni pasal nun chahna vanga an buai zin tawh zia hai lo va. A sar huh lai atang tawhin hna tul chawlhsan meuh khan ni tam tak an zawng kha a ni a. Tunah lah tahchun a awm tih la ni bawk si lo nen, an khualvalte thu pawh chu midang hnenah thang lo se ti zawk kher mai. Mahse mualkil zawng zawng ten an hre tawh miau mai a, han thup leh chi rual pawh a ni tawh si lo. Lalpa Lianngura chuan, Zahlira nen tal liam mawlh teh u, a la rawn ti ve fan a. A thianpa hi a ngaihtuah em em a. Lianngura tan chuan a thianpa mai ni lo bawk nen nun a chan mai ang tih hlauthawng em em a ni. Tunah zawnga khua ang chuan sai tluk hi tute mawin an nawr ngam dawn pawhin a lang lo va. Chutiang a nih chuan khaw lam chu a him fu dawn a. Mahse khaw lian takah mi hrang hrang an han awm ho takah chuan buaina neuh neuh pawh hi tam duh fu lawih a. Buaina te nau deuh chuan ching fel thuai mai zel. Chutianga khaw dang kaia engtiang taka hlauhawm hmachhawn tur nge tih pawh a hriat loh kar a. Mahni maiah an pasal tha liam tir duh khawp khua zawng an ni hauh lo mai. Mahse Chaltawna chuan, Engah nge min ngaihtuah em em ni? Kan sangawi zawnpui leh thian khawn awm nawk a, pasal tha hrang chala awm bawk a, a ni ka sawm phei ange tih takah chuan Lianngura pawhin a rem ti ve ta hram a. A tu khuahan vara vangpui ni chhuak tih takah a feh in a eng tha ut ut hle mai. Khua han var meuh chuan chal tawn a pawn. An khaw lung duahmawng a hung ran tawh a. Nakin deuhvah chuan khaw lam atangin thawm a rawn awm a. Lian hawla te thian dun chu rawn langin, Kha i lo awm reng tawn emaw? Kan nghak hlek ang che ti lai laiin, Zawlbawk i chhuahsan lai kha chu kan hria sin an rawn ti ve bawrh bawrh a. Chaltawna chuan, Mi dang hliat tir loh dan mawlh ka zawn loh chuan keini khawtual zawng an tlawm ngai em em zel a, mahni maia liam an phal leh dawn si lo ti rawh u, liam thuai tiang u han ti a, an liam zui ta nghal nal nal mai. Hmuam dah awm tur zet an liam chuan ni pawl rawn chhuak ve dut dut tawh a. Kalsiam pah zel an ti ti mawlh mawlh laiin an hma zawnah chuan hrang sela lian khaw buan chak lian miang a lo zawk. Than rum an lo thu ran maiin han hmuh chuan mak an tiin chal tawnah ai mahin lian haw lete chuan mak an ti zawk a. Than ruma chuan, A rin aiin rawn thlen hma daih chu le tiin a lo nui hui mai a. Chal tawna chuan, Enge ni ta, in va han che chhuak hma awm ve lo ti ve thuai a. Saitluk khaw lian ah zawng zawlbuk pakhat chauh awm hek lo le. Zawlbuk dang a kai ve ven ni avangin zan lam boruak thleng engmah chal tawnah te hian an hre hman lo va. Zan lamah lal in kai tur zinga chal tawnah tel ve kha ngaihṭha lo ang reng takin beng an lo chhi ru reng mai a lo ni a. Hrangsela chuan, Engdang ni lo ve, Sirpui khua kai kan tum maw le? Thurualpui tur ten awm dah law maw tiin kan lo khawmuang a nih hi. A ran ngo zawng a vah chhuah hun lai tak pawh ni awm e tiin Thanruma chu han melh suk a. Chaltawna chuan, Khai khua pawl a hla lo bawkah kir leh mai deuh, keini vang hian in buai zing ta emai. Tunah lah ralva bawh tur pawh ka ni lo va. Sai mual pasal tha hrang chala ka sawm phei dawn tho bawk a, lo tel lo mai rawh u a han tih chuan Hrangsela chuan, Kan kir chu ring duh suh khai, kan kir dawn reng reng lo va han ti chang ta fak mai a. Chal tawn atan pawh amah aia rual u zawk leh pasal tha khauh leh tawn hriat ngah zawk lo ni ta bawk chu han hnial zui chi a pawh ngai ta bik lo va. Aw le, a nih chuan le, A va han lawmawm dawn em? Engti ka emaw chuan in tan ka la tangkai ve em em ang tiin an in thurual thei ta. Thanruma erawh Ralbawa chuan chuti lual tur chu ni hran pawiin a lang lo va. A ral thuam ken ve ber ni se talh tum a ni mai a. Mahse tha hrui a ngah em avang hian a tangkai theihna tam tak pawh awm ngei tur a ni. Chutah hrang sela bawk chuan. hun kan khaw ral mai mai e, i liam vat tih ang u tiin hma han hruai ta nul a, an liam thui zel a, an inbe zui lang lang hlawm a, Saimawll thleng tur hian zan hnih bak a ngai lo bawk a, an chak tlang nen an hmanhmawh luau lo va, Chaltawna chuan, Chu sial chhungah chu khawiah tak nge awm a han ti a, Sirpuivalte chuan, Chiang takin engmah kan hre lo. Kan Lalpa chuan a hre chiang pawh a ni maithei a, mahse chu pawh kan ring lo lam mahni. Kan thenawm khaw lamah sawn a awm a nih kan ring ve ngawt mai a han ti a. Hrangsela chuan, Khawiah pawh awmselah kan zawng hmu tur a ni. Ka chansawm vek ang mawle han ti a, Thanruma chuan. Ka pa Ralthinga nun latu hi zawng ka hmuh phak a awm a nih ngai phawt chuan ka va sawm vek ang a rawn ti ve cheu cheu mai a. Pasalṭha Ralthinga kha zawng ui lova ram pawh hin awm lova. In Malbe nun chan emaw, Sapui laka chet sual avanga nun chan ta emaw ni sela chuan tlem in an hrethiam deuh mai awm e. a nun chan dan khatiang a nih avang khan saitluk mi te reng reng hian an paidam thei lo hi a ni ber a, tunah sial chhungah hi an hmu thei nih chuan tutu nge eng chi te nge tih pawn han hre zui ngei ang a, chutih hunah phei chuan engtin tak thinrim ang mawle. Lianhawla chuan, Kan khawtualah pawh kan lalpa hian nangni hi a dah pawimawh em em che va, a sawi fo thin che vasin. Chutih rualin fimkhur zawngin ngai ve tho awm e. Tunah hi ti zat chauh in nia, nangmah mai rawn liam tura ka ngaih phei kha chuan ka rilru lo thla phang hman deuh asin. Hetia ka sawi avang hian buai nei tawk ang ka ti hran lo, mahse awm thei a ni. Chemlinna chhungte khan la awm ve reng mai nen fimkhur thu hla ka han sawi ve mai a ni a tiin inthlahrung angreng tak hian Chaltawna chu han melh a, Ni e, Chaltawn a tent chem lian a bakah tlangval eng emaw zat nunna lak sakin lal meuh ve nun a chan kha a ni a. Chaltawn a tilo haw em em tun awm pawh hi a mawh bik hauh lo a ni. Hmachhawn tura hma la ngam chiah silo, mahni awm hmun a lo haw ve em em an awm lo thei bik lova. Mahni chhung leh thian tha te zawng an dik emaw dik lo ve maw? Tan hian a ve fo ngai a. Mahse hei tak hi mi dik leh dik lo lan chhuan a thin chu nia. Mi dik chuan an chhungte pawh an tan ngai lo. Tu pawh ni se lah tan tlak chu nun chan huam in an tan mai zawk thin a ni. Chaltawna chuan lian hawla chu han en in, A ni khawp mai ti rawh. Ka pa pawh kha tute man an huat ka ring ngai lo. Mahse an lo haw hle mai a ni kha. Hei, ka thianten awm ta bawk nen, Sai Mual lam kai kher lova inkhua kai dan hi awm mai lo fem ni? a han ti a. Lianhawla chuan, Awm e, engah nge in tlem si a, Sai Mual pasal tha chu kan lam phei dawn lo fem ni? a han ti leh a. Chaltawna chuan, A ni zawng va phun a tul ta ni pawhin a hla hran lo bawk a, engkim kan chian hunah kan pun mai aniang chu. Tute khuaa main sial chhungah chuan tan bik hauh lovang a han ti a. Thanruma leh Lianhawla phei chu an zia pawhin ang fu mai nen an innel zui ta em em mai a. An intia dun bawk nen an inchei ang thuak thuak reng mai a, an nui leh dar dar zel mai ni. Chal tawn an Saimawr kai loh mai a tia vangin chutiang zawng chuan liam an tum ta a. Hlim taka kal an liam ve zel laiin chal tawna ngaih tuna chu a dang ta tlat mai. Eng vanga lian hawla te hian sial chunga te chanchin rawn hrilh ngei an ni ang tih chu a ngaihtuahna ah chuan a rawn lut ngut ngut mai a. a awmna la an hril chiang thei pawh a ni bawk si lo nen, thil dik lova awm zawk mai ang em tihte chu ngaihtuah kai ta hial mai a. Hrangsela chuan a darah rawn bengin, I chawlte ang kan ti a nih hi a rawn ti a. Chal tawna han hawi chuan a hnung lam pen sawm dawn a, mi danglo thu nui var var ho chu han hmu a, han nui ve ngawtin, A ni maw, in chau tawh i lova han ti ve ngawt a. Thanruma chuan. Mahni chau pawhin liam ta lah nuam i tih viau dawn hi maw? Nge Sirpui Lengi te zawk hian i rilrun la peng em ni? Khatia savawm khuai la zo ei puarhlim ang mai a, tu dang ngaihsak lek lo vai liam zut zut mai leh a han ti a. Chaltawna chuan, Zahlira te engmah ka hrilh ta si lova, an thin a rim hle dawn in ka hria. An awm dan tur vel ka lo suangtuah lo mawle tiin a mawng a han hung zui ve a. Vai belte zuin an titi zui pah ve reng a. Khup pawnga chuan, Nangpui hi en mai pawhin i kum bila tlem hle tih a hriat a, heti chung hian i ngaihtuahna i hmang nasa le pawh aniang maw? I bulah chuan fimkhur kan ngai dawn hle mai. Kan hmel mala min ni ang tih mawlh mai ania ka hlauh ni, tiin a rawn fiam zui ve bawrh bawrh a. Thanru malahin nun rawng pasal tha chi leh kuangte hmel maah tum an tang duh ngai hlei nem. Tunah pawh hian ka pa ralchinga nun lak sak ve ngawt tu te hi an mawl ka ti ngang mai. Saitluk khaw pawi sawi hlauh awmzian hre lo a nih dawn hi. Chu aia la rap thlak nun rawng pasal tha khawih ngat phei zawng a pawi leh zual hle ta ve ang a han ti a. Khup pawnga chuan, Aw le, ka lisiam leh dawn ang hmiang, tiin hma han hruai zui leh nulh a. Khawthim dawn ruai chuan bukte zarin an buai zui nak nak a. Zanrian bar lai hian chal tawn a ngaih chu tha lo tulh tulh mai. Sial chhunga chhungte kha a tir chuan eng mahre lo awmin an awm. Tin, a hnuah tlangval pahnih hruaiin sial chhunga liamthute, chemliana leh anmahni lo ektute nun an laksak lai pawh khan sial chhunga chhungte reng an buai ve hauh lo tihte ngaihtuah chhuakin Engti kawng mahin lal ngur lian lala hian sial chhung a awmna hre chiang hauh lo hian a rawn koh tir reng a ring ta hauh lo mai. Khaw khat lal mevin lam hla tak a mi rin thu a rawn koh ngawt tur thu a awm hian a hre lo tual tual mai a. Chaw lian tak a han bar in lian hawl a chu han en a. Indai ngul sial chhung a chhung te kha engtin ngen la awm tak zel le a han ti a. Lian hawl a chuan, An la awm ve vek mai, Kan dai ngul la in eng emaw hria nge maw ni dawn a rawn lang zui duh ta reng reng lo mai han ti zui leh sap a. Zanriate hnan bar zawh hnuah meipui hnung puak in rei lo te hnan ti ti ho leh a. A rem dan dan a tlu zal in mut zai an rel zui ve ta. Chaltawna chu hah hle awm tak hian kawi zet a mu in a hnar sak sak reng mai a. Thanruma chuan, Kan nava chu hah deuh a nih dawn hi a, a awmdan hi dik lo riau mai, a lo nuam lo ru riau te hi ni awm mang e tiin a pang te chu han khawihsak a, a lo dai vei duai bawk sia. Ani pawhin siam remin mut zai a rel ve ta. Zan pawhin rei lama pan chho zel a, lei hrik hram te bak thawm hriat tur pawh vang tawh kher mai. Hetih lai hian Lianhawla leh Khu Pawnga chu inkheuh zavin an thian te awmna atang chuan an tawlh chhuak a. Tlem an thawm an hriat phak lohna tur awmah buk bang awm lo lang theihna laiah chuan titi sap sapin buk lam chuan melh pah zauh zauh reng a. Khu Pawnga chuan, A lainat awm reuh mang tak e, A thiante pahnih la an fel phian mai nen an rawn lang kher kher chu a pawi hle zawk mai. Kan thiante chuan min lo nghak em ang chu maw? Kan thiante nun lak sak tu chuan a nun a chan viau hun ta ni hi. Zan khat lo liam kan bak tawh lo ve, a han ti sap a. Lianhawla chuan, Fimkhur tawpa kan fimkhur a ngai. Side luk mite zawng rin ang mai mai a ni ngai mang lo va nia. Chu bakah nun rawng pasal tha tia miten an sawi mek chal tawn a chet lak thiam zia kan hriat kha. Kan pasal tha sial chhunga pawh lo tel ve ngei ang a han tih chuan khup pawnga chuan a rawn lang lo vang. Engkim kan chin fel zuah a tawmna lamah kal turin min ti kha han tih chuan Lianhawla chuan, A ni tak maw kha tiin an mutna lam an rawn pan leh thuai a. An han mut dawn chuan, Tinge maw ka pum a nawm thei miah lo chu le han tiin midang tihharh hlau takin an mu zui ve leh ta. Chal tawn erawh chuan a kut chu hum ruh ngawt ngawt a, a lo rin ang nge chu thleng ta tlat mai. Tunah hian Lianhawla te thian dun chu thah nghal law law mai tur em ni tih te chu ngaihtuah zui nasa mai a. Mahse sial chhunga hnen hruai thlengtu tur an ni a, chu chu a tana pawimawh bera hriat avangin sial chhunga hi a hma pawh khan a awmna an lo hre zawk reng em ni dawn? Chuvang em ni a chhungte hmelah khan hrehawm tihna reng a lan ve loh tihte nen lam chuan kiltin kiltang a ngaihtuah kual zui neuh neuh a, muthilh der a ngai bawk si hrehawm a ti zawk hle mai. han thawh lawkah khup pawnga leh lian hawla ril pawh chhuah mai chu chak kher mai a, mahse an nun lak ngawt ai chuan sial chhunga awmna hriat a, a lam tangte hriat chu atan a pawimawh zawk miau mai si. A pa chengrang leh a pa nun lak saktu zinga inrawlh zawng zawngte hre tur chuan tunah chuan sial chhunga chauh chu pawimawh tawhin a hria a. Sirpui Valupa Darhnawka leh Lalsaingur-a khan eng emaw zawng sawi mah se, an sawi dan kha chiang kuang lovin hriat lo leh sawi chian thei lo chin an nei khan a lang bawk nen. Sirpui Val pahnih chu an duang a thlen hma ngei a, engtin a mu tal tih erawh a tum ta ran a. Nun rawng pasal tha chal tawn a thah tur zing a chhiar tel nih chu hre ve ni ngat sela tlanchhiat zui vawn vawn an duh ngei ta ve ang. Heti lai hian Sirpui pasal tha sial chung a chhungpui nu, hmeichhe nasa ve tak mai Khuali hi en mai aina lo ar tial fin ve tlat mai a. Khatia pasal liam hnuah an khua chal tawn natin an rawn thlen khan a pasalte chinreng engmah hre lo awm a awmin chal tawn a hetia han kir leh takah hian Khuali chuan a nau leh a thianpa chu sial chhunga a zawn tir a. An hmuh hnuah an khawdai mai pûk an awm tir a, tûnah hian Sirpui khua amah khawtu pahnih nun phei chuan an laksak tawh a ni a. A nihna takah chuan Sirpui khuate hi an buai êm êm lai a ni a, thihna in an chungah thla zâr mêk a, tu tih nge an hre si lo. Hetih lai hian Khuali bawk chuan an lalpa âwka ang takin tihian a nau khûp pawng a leh lian hâwla chu a rawn tîr liam leh lo nia. Misuak sualte sualna pawh hi a ral mai mai bik lo va, engtin tak rawn lang chhuak leh ang mawle. Chaltawna te pawn Sirpui ram va lan kai tep tawh tia khup pawnga leh lian hawla chuan saitlung valte hriat thiam lo tur si hian mitmeh an inhmuh zauh zauh mai a, eng emaw zawng an sawi tih a chiang kher mai. Khup pawnga chu pen pahin a han bu nghat nghat a. Midang chuan thil awmzian hre hauh lo nain chal tawna chuan hrang sela han melh ve zauh a. Saitluk Valten midang hriat lova an inbiakna nge a fuh zawk ang a, Sirpui Valte inbiakna chu ni ang le. Thanruma chuan hma hruai zelin thingluang lian zet mai mihring tung chho aia hniam deuh siah kun chung an luh tan mek laiin chal tawna tlan han zuang zawk chuan thingluang chu zuan khum ta zawk mai a. Hnung lamah Hrangsena chuan thal kuai nghalin khup pawng a rawn lang chiah chu Chaltawna chuan a lo thal nghal ta pawp mai a. Lianhawl a tawlh leh tum chu Hrangsena chuan, Che tawh hlek suh, ka kap hreh dawn reng reng lo che nia han ti nghal chher chher mai zawng. Lianhawl a pawh ding zawkin, Enge thil awmzia in tana tha tur kan tih laiah hetia min ti tak mai? a han ti ve ngal ngal a. than rum ah chuan khup pawng a thal reng chu han kai tho lawp in a kawng a kuah chung hian han thing zui nawk nawk mai zawng a thing chau hma teh a sin. Khup pawng a tlu zawih hnawk chuan rawn thawh leh han tum tak na in a lu hai lutuk chu mau hmun a tlu zawih leh ta hnawk mai a. Lian hawl ah chuan chal tawn a rawn en in i pa nun la tu te zing a mi sial chhung ah vang in hah tak in kan rawn liam a hetiang a min han ti mai chu le in va han ti mak ve. Kan Lalpa ngaihdan pawh ni hauh lo vang a han ti a. Chaltawna chuan, Ni e, in Lalpa Sailiana la chuan maka ti khawp tak ang cheu chu. A thukeng awm takin in rawn liam a, Lalthu pek rengin ken lo zia la hretu in ni e. Engkim i sawi dawn nge nia, hrehawm takin nun i chan zawk dawn a han tih chuan, hawi buai eih lo hian lian haw la chuan, Engtin maw i thil sawi dan chu mak ka va han ti em? Pui lo tawp tur kan lo pui reng che ni dawn hi a han ti a. Chaltawna chuan, Ni lo, pui lo tawp tur chial chhunga in pui zawk a nih hi. Thudik ka han sawi ang e. Tunah hian in lalpa thu hmu a rawn liam in ni reng reng lo. In pasal tha awmna pawh nang ni ngei hian in hria. Ka nun la tur zawk a rawn liam min ni. In thian ten min lo chang reng tih pawh ka hai hleinem tiin Lianhawl a ka be ri rawp khawp chuan a kut tum hrawlpui mai chu han vai chhuak zawk mai a. Lianhawl a pawt hal chiang ngei mai. Chal tawna chuan, An ka han hnawh sak teh u, na tuar an chak hmel e mai han ti a. Hrangsela leh Thanruma chuan hneh zeta manin an kan han hnawh sak zui mawlh mawlh a. Chal tawn a chawn lian hawla zawk chu han pan a, lu sei tlangval zinga do heh ber i nih dawn hi tiin a chem fawngah lian hawla ka hnawhna han sawh zui ta sawk sawk mai zawng. Lian hawla meng rang tal buan buan chu rap thlak tak a ni a, a bula ma bul leh lung te chu ke leh kut vai vel chuan a tauh chawr chawr a, khup pawnga chuan a lo hmu ve reng mai si, a lo hlau kher mai. Chal tawna pawn lian hawla nuna chan hma deuh chuan a han duh tawk a, lian hawla dang thuk taka chuan chho lawm tun mai si a, han dam khaw chhuak zia zang pawh a ni tawh lo. Chutah Chal tawna chuan khu pawng a awm vawn chu han tham tawk a, Engkimi sawi chuan i van nei ang a han ti a, khu pawnga chu lo bu nasa mai. A ka hnawhna han lak sakah, sawi rawh le a han tih chuan, I sawi kha dik vek a ni, Engtin ngei lo hriat theih zawk a han ti a, Chaltawna chuan, Mi rinawm lo te hi chuan thuruk pawh zep aiin sawi chhuah nuam an ti tlat bek a nih hi. Chu chu in nihna a ni e tiin engkim sawi rawh le han ti thawt a. Khup Pawnga chuan, Kan hriat mi panga ten an lo chang che u. Engkim hmihsial chhunga chhungpui nu ka U Khuali thil tih vek a ni. Ani chuan a pasal awmna a hriang a han ti a, an thiantena an lo chahna hmun tur te chu han sawi zung zung a, chutiang a engkim a sawi tak ah chuan Chaltawna chuan, Aw le, ka ring ngam tak tak ang che nge, i thianpa lu saw vala rawh le a han ti leh ta mai a, khu pawnga tha chu khur zawih zawih mai, a thu a zawm lova ni le a that mai dawnin a hre bawk sia, Lianhawla lu chu a va tan chhum ta hmawk mai a. Tifu in tih ang reng takin a rawn hawi let a, Chaltawna chuan, Aw le, i van neih ni thleng dawn ta e, ka sawi tawh ang khan mahni thuruk pawh zep thei lo, mahni thiante lu hi lak sak duh chu dam aiin thih vat thin van neih na tur zawk a ni tiin than ruma tal tum chu han pawt thla zawk a, khup pawnga bag vuak nana han hmang zet mai chu khup pawnga lu chu pher nuaih hi ni ber mai. Than ruma chuan, an va han tenawm ngai vele, engtin ngeilo hriat theih zawk a, lo hre hlauh lo nila chuan kan vai nun kan chan dawn a ni kha mawle a han ti a. Chaltawna chuan, Ni zan zan lai pelh dawrah khan an titi ka hre ve hlauh zawk a ni tiin a thil hriat chu han sawi thuak thuak a. Hrangsela chuan, Khatiang kha ni ta si a, min lo chang sa dawn nen engtia han awm zui tur nge ni ang a han ti a. Chaltawna chuan, Kan liam zial ang chu le, sirpui kan thleng law law ang. Misual leh dawheh te pawh hian thudik sawi chhuah chang an nei ve tlat a. Khup pawnga khan a farnu khuali sawi kha dik chiah ang. Chutih lain min lo changtu anga sawi te erawh panga aipuiin an tam zawk mai thei bawk e. Hei chu hnuthlang her chauh a ni bawk a, Kan piah mai saw Sirpui ram valchin a nih vangin an ram valchinah chiah min lo chahna rinawm bawk a, a han ti a. Chal tawna ngai tuna fing tak mai leh a remruatna fel tak chu zuiin kawr lam an pan zui leh ta. Sai tluk khaw lamah ni se, Zahlira'n chal tawna te liam thu a han hriat chuan a thin a rimru ang reng hle mai a. Min sawm ve awm a nia an ti mak e mai tiin a phun bal bal mai. a thian dang te pawn lungawi zan bik lova chuti lain an lal lian ngur a chun dem lo thei lova engkim hretu nia nghah nge min hrilh ve mai lo nia an ti an ti mai a, Sirpui khua kai leh phei chu an chak ang reng fu hlawm kha ania mahse ni tur an inzo tawh a, tih theih awm tawh chuang hek lo le. Aw len lai lo ni bawk a. An liam ta rau rau a, an awm loh chungin Saliani beisei ve thung teh ang tiin an inrawt phur a. Zanni riak fai sanin ram lam an pan ve ta sang sang mai. Chaltawna chuan an hma thil lo thleng mai thei tur a awmte chu ngun taka chhutin a pawng a puiah mi nun laksak ngawt pawh nih loh zia chu a chiang khawp mai a. Fimkhur taka che in a hnuk taka tham chhuah a, a pa te chunga kutthlaktu te pawh chiang taka hriat thei chu mamawh hle tih pawh a hria a, chu hun tha bawhbel lo tura an chet pawh ngai tih hre chiang kher mai le. Khai le helai hian duh tawk leh phawt ila, bung sawm leh pakua na kan rawn chhunzawm leh thuai dawn nia.